Abusuafoɔ Efiada asa aduru pie aduru fiada sɛ di a wawa ne ti a the politician ayi amanyɔfoɔ no me ne ɔmo yɛ mpu ne mpu ɛwɔ ha ɛnyɛ asɛm ketewa ɛɛ abusuafoɔ ɛnɛ nso ɛɛ last week Meka kyerɛɛ wɔn sɛ me ne Daddy asɛ nkɔmmɔ no, yɛanwie, nanso mmerɛ no nti na ɛwɔ sɛ yɛde si hɔ ara. Ɛnnɛ, me nsa asan aka no bio. Onipa yɛ dɛ, ɔso mu tɛe. Na ɛnnɛ no deɛ, mm, yɛde, yɛde rekɔ Independence hɔ kakra. Ɛnkyɛeɛ na Sixth March bɛsen twaa mu, na ɛhɔ nso Daddy, mm-hmm, na ɛnnɛ, ɛhɔ nkɔmmɔ na. yɛde rebrɛ wo. Me din ne Nana Afia Owusu, tumi frɛ me Afia Politician. Mɛtwa me ho na afei yɛde Daddy de ahyehyɛ so.

Abusuafo a wɔn akwaaba, meda ase sɛ Efiada biara wotena ase na wotwɛn me na mede Politihyia dwumadie ɛdɔ. Afei na wohwɛ yɛ a, me din ɛne Nana Afie Owusu, Politihyia dwumadie a na w'anim so a wohwɛ no. Na mekae wo sɛ mɛma wo werɛ mfi sɛ you should watch, subscribe and also like our YouTube channel at The Politician TV. wɔ YouTube sɛ ɛbɛyɛ a yɛdrɔpe video pɛ na kyerɛ sɛ yɛama wo notification na woatumi ahwɛ de ama yɛn. Meda ase wɔ hɔ. Ɛɛ, sɛnea medii kan kaeɛ no ansa na meretwa me ho no, ɛɛ, me ne ɛɛ, onipa yɛ dɛ, Ɔsom Tɛi, ɛna ɛnnɛ me ne no bɛdi nkɔmmɔ. Ɛɛ, ɔtwerɛtwerɛ articles bebree. Technocrat, saa na me deɛ mefrɛ no. Ɔpɛ articles twerɛtwerɛ, ɔpɛ policies, ɔpɛ sɛ ɔda biara ɔkyerɛ n'adwen. Na Daddy asan akyerɛ n'adwen ɛfa independence ho ɛnkyɛɛ biara ɛna six March ɛbɛsen atwaa mu, yɛn nyinaa yɛwɔ Ghana ha se. Na ɛns mɛkɔ Daddy hɔ na me ne no akɔdi ho nkɔmmɔ ɛsiane sɛ yɛbrɛ no sua. Daddy akɔ aba bio? Megye so o. Biribiara bɔ kɔɔ deɛ. Mpakyɛw biribiara bɔ kɔɔ. Yɛda Awurade ase.
Ɛɛ yɛ sɛsɛ ara deɛ yɛn ahwɛfoɔ deɛ wɔn ahu dada nti ɛno ara no na yɛde hyehyɛ so. Me me me san kyia wɔn. Ah kyia wɔn ma me.
M'ahwɛfoɔ nyinaa ne mo a mo tie yɛn nyinaa me kyia obiara. Wɔn gye wo so. Daddy wawie. Mpakyɛw nyɛ.
Yoo daddy independence wo se independence ayɛ dɛn. Amm Independence ɛyɛ me sɛ ɛboa yɛ paa ɛma yɛadi yɛ ho but nneɛma bi wɔ hɔ nom a ɛyɛ sɛ yɛ as ɔman no yɛnhyɛ no so. Da biara me ka asɛm bi sɛ, sɛ ɛɛ woan woanbɔ obi a abasobɔ ɛsɛ no woanbɔ no abaso a, da biara no woyɛ mfomsoɔ a w'adɔfoɔ ayɛ ɛde kyerɛ sɛ sɛ adwuma a woredi Sɛ abasobɔdeɛ bi wom na sɛ mamfa ammɔ wo na sɛ ebia me me aunt bi anaasɛ me niece bi wɔ baabi a mefiri sɛ wowɔ no mmom na kae sɛ yɛmfa saa abɔso abasobɔ no mmɔ no a, sɛ yɛde kɔbɔ no koraa mpo a, ɛrennya nsusuanso pa wɔ ɔmanfoɔ so because wɔnhu neɛ wayɛ. Woahu? Ɛnti ɛno nti no, mmerɛ biara no wobɔ obi abaso a, hwɛ sɛ wobɔ neɛ ɛsɛ. ɛfata na ɔbɛbɔ n'aba so. Mɛmmɔ obiara aba so esiane sɛ ɔyɛ ɔbusuani anaasɛ onim me nti. Ɛte ɔno na mepɛ sɛ yɛhyɛ bɔ so kakra. Independence deɛ, ɛboa yɛn, but nneɛma bi wɔ hɔnom a, yɛantoto no yie a, ɛbɛma nnipa a ɛsɛ sɛ yɛnya no, yɛrennya, ɛna ɔman no nso ahokyere ara na yɛbɛkɔ mu. Daddy, na woka biribi sɛ, sɛ deɛ abasobɔdeɛ sɛ no no, yɛamfa amma no a, na sɛ akyea biribi saa. Yeah. Ah, yɛn nyinaa yɛnyin no yɛhu sɛ yɛbɛte yɛ papa, eh, yɛ former president, eh, Osagyefo Doctor Kwame Nkrumah. Ɔno na yɛn nyinaa yɛnyin no yɛbɛte ne din, yɛbɛgyina. Asɛ the way a ɔkasa yi deɛ asɛ, eh, abatobɔ deɛ na yɛde ma no every six March no, eh, ɛnsɛ no, wahu. Oh, daabi, ɛsɛ no, ɛsɛ no, ɛfata no. But ade baako a yɛhyɛ no so sɛ eh, neɛ yɛ ɔmo ka kyerɛ yɛ sɛ eh, eh, big six woho ɛne sɛ tam a me me wo wakɔ asi me wakɔ anim asi me but neɛ me me nim no kakra ne sɛ ɔmo ka independence a neɛ adwene no kɔ so paa ne sɛ yɛse big six ɛna ɛgyee independence ɛde maa yɛ Hɔnom na asɛm kakra wɔ ho na mepɛ sɛ Asɔrman no yɛhwɛ hɔ yie kakraa de kyerɛ sɛ wohwɛ mu a ampa Dixis no deɛ wɔn na wɔn wɔn hyɛɛ UGCC no ase but before ansa na yɛanya independent na UGCC no ankasa koraa no na wɔn a wɔhyɛ ase ɛyɛ six no nyinaa na ɛnyɛ wɔn nyinaa na wɔn wɔ mu na yɛ papa ɛyi Osagyefo na wate ne ho akɔ akɔ akɔte CPP ɛti ɛyɛ dɛn ɛna yɛ ka ɔmo nyina bom sɛ ɔmo na ɔmo gyii independence ɛma yɛ sesei ano yɛyɛ nipa ɛɛ eight ɛna yɛ hyɛ biribi ase ana nipa five na yɛ hyɛ biribi ase na sɛ yɛn tumi ɛnwie ana sɛ obi firi mu na sɛ yɛ a yɛ ade no a yɛ hyɛ ase no na ɛde ade no abasobɔ no ɛbaeɛ a ɛne kwan sɛ yɛ ka yɛ nyina bom saa because obi afiri mu ɛte ɔnka ho wahu ɛte ɔno na mpɛ sɛ yɛ ho sɛ Pɛpɛ so a yɛduru no, wɔn abaso bɔ sɛ wɔn no, wɔn na ɛsɛ yɛbɔ wɔn abaso. Nti daddy sɛ me me te wase a na kyɛ sɛ eh the big six no yɛ JB Dankwah mo Busia mo na kyɛ sɛ wɔn nka saa time no a yɛ gyee yɛn ho firi abrɔfo ne nsa na kyɛ sɛ na wɔn atwe wɔn ho afiri Yɛwura Nkrumah ho. Ɛɛ, na Nkrumah te ne ho. Nkrumah mmom na ɛte ne ho. Big Six no, Busia nka ho. Ɛyɛ Edward Akuffo Addo, JB Danquah, ɛɛm, ɛyi, ɛɛm, Akoa Adjei, Obetsebi Lamptey, ɛne ɛɛ, Edward Akuffo Addo. I don't know sɛ mebɔɔ ne din no first. Ahaa ɛne Edward Akuffo Addo ɛyɛ yɛ president ne papa ɔmo na ɛkaa Kwame Nkrumah ho na ɔmo yɛɛ big six no ɛnti wohwɛ yɛ sika koraa mpo a ɛne sɛ ɔmo ti no ɛwɔ so ɔmo na ɔmo yɛɛ big six no but nea ɛsɛ yɛhu ne sɛ Kwame Nkrumah ɛte ne ho wahu ɛna independence no ɛnyɛ ɔmo nko ara na ɛgyerɛɛ mo ahenfo bebree ɛyɛ dɛn ɛka ho bi. Oh, dɛn nu? Ahemfo no, umm, mɛfa no sɛ, oh, mentumi nnamu saa ahemfo no sesiaa, but ahemfo no, wɔn na wɔn boa ɛdɔm no ano ankasa ankasa, because nea nti a meka sɛ mentumi, ɛnyɛ sɛ menim, menim, but mebɔ bi na magya bi a, na ayɛ sɛ, exactly, ahaa, ɛti wɔn na wɔn di mu akote, ɛna Ghanafoɔ nyinaa nso ka ho bi, ɛna yɛwɔ dɛn no nso, time a yɛgye fahodie no. Na yɛwɔ immigrants ɔho a ɛyi nnipa bebree a wɔn firi ɛɛ Africa kuro kuro bebree so a wɔn te Ghana ha. Na wɔn na wo bɛ kae a yɛ papa Buzi a bɛdi ade no ɔpamoo saa immigrants no bi kɔɔ yɛ dodoɔ no akɔ yɛ. Na wɔn yɛ about twenty percent population no wɔn kɔ wɔn kɔ ha na order no a wɔn de pamoo wɔn no yɛ frɛ no ɛyi ɛɛ GACO ɛɛ Ghana Aliens Compliance Order. saa na ɔmo ɔmo yɛɛ saa ɔda no ɔmo de pamo immigrants no nyinaa ɛkɔɔ yɛ ɛti ɛnyɛ yɛn nko ara wohwiɛ ɛɛ Zimbabwe ɔmo former president sei na ɔno na ɔwɔ Ghana ha ɛti na ɔmo ara na ɔmo kyerɛ sɛ ɛnyɛ Ghana foɔ nko ara na ɛgye independent no ahɔhoɔ bebree nso yɛ dɛ ɛboa yɛn wɔho ɛti Zimbabwe ɔmo former president koraa na ne yere koraa na ɔyɛ Ghana ni ɔware ɔba no. Ɔmo those were the ɛɛ the literate at that time. Yeah a ɔmo nyinaa ɔmo ka bom. gyee ade no ɔn sɛ nkyɛ ɛtse ohia yɛ yɛ papa Kwame Nkrumah time a ɔmake ne statement no ɔse yɛ independent no kyerɛ sɛ ɛ ɛ ɛ ɛsɛ ɛtrɛ ɛkɔ Africa kuro nyinaa yɛ dɛn ɛso ɔn sɛ mekyɛ no ɛtse ɔhɔ no mu no ɛna ɛma ɛsɛ yɛtwe yɛ adwene kɔ so sɛ nneɛma bɛn na yɛbɛsua ɛfiri independent no mu yɛanhwɛ yɛ ansua nneɛma a ɛsɛ yɛsua no a da biara yɛbɛyɛ mfomsoɔ. Daddy, nneɛma bi te sɛ sɛn? Nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛsua ne sɛ, yɛbɔ aba so a, ɛsɛ sɛ, one, yɛahu sɛ independence no a, day no a yɛselebreti no, wɔn a wɔwuiɛ te sɛ eh, Sergeant Adjetey mo a wɔwuiɛ no nyinaa no, yɛbɔ wɔn aba so wɔ independence no mu. But after that no, nea ɛma Ghana yɛwɔ anidaso sɛ yɛbɛtumi ayɛ biribi no yɛ the first republic, mo dwumadi a mobɛdiiɛ no. Ɔna ɛma yɛnya anidaso. After ɔno na eh sogyafoɔ no bɛto aba no wieɛ na wɔde maa Buzi a saa bɛpem ɛnɛ no. Wɔn wɔn mu biaa nyɛ biribi papa bi a ɛhyɛ yɛn nkuran. Apart from First Republic no, wɔn nneɛma a wɔn yɛɛ no, ɔno na ɛyɛ yɛn anidaso nnɛ. Sɛ ɛnyɛ First Republic no deɛ anka obiaa bɛka sɛ ɛnyɛ saa deɛ abrɛfo nsa mmra bio. Ɛde kyerɛ sɛ yɛgye yɛfa ahodeɛ no yɛnnya ade papa bi amfiri mu. Concept. Ɛti ɔmo a ɛsɛ yɛbɔ ɔmo abase no, ɛnyɛ Kwame Nkrumah pɛɛ sɛ ɔno nko ara na ɔgyina hɔ na ɔyɛɛ biribiara. Ɔne mpaninfoɔ ɛna ɛka bɔɔ mu. Ɔn, sɛsii ara no sɛ wobɔ Nana Akufo Addo abase because of wayɛ biribi, ɛsɛ sɛ wohu sɛ ɔne mpaninfoɔ ɛna ɛtra ase. Exactly. Ɛti wokɔ bɔ President nko ara abaso a, na ɛsɛ sɛ nea woyɛ no ɛnk wo nea ɛsɛ sɛ wonya no wonnya saa ade no because mpanyinfoɔ no a wɔn ebi wɔn koraa na mpanyinfoɔ no bi koraa na ɔde adwene no baeɛ ansa na wɔkɔ yɛeɛ ɛto wobɔ president aba so a ɛsɛ wosane na kɔ bɔ mpanyinfoɔ no ministers no a wɔn boa no no nso aba so wɔn na ɛsɛ yɛ hwɛ yɛ yɛ saa ade no a ɛbɛma ɛbɛ sɛne signal bi ama yɛ ma yɛ bɛ sua bibi afiri mu ade a yɛ bɛ sua afiri mu ne sɛ wohwɛ ma wɔn a wɔn bɔ wɔn boa Kwame Nkrumah no. Fine ɔmo tee UGCC no na akrakyefoɔ bebree yɛ dɛn ɛwom but Kwame Nkrumah tee ne ho no wanya akrakyefoɔ dodoɔ no anyɛ dɛn andi n'akyi ankɔ ɛti ɔne ɛfɛmfoɔ no ɛna ɛyɛ first republic adwuma no wahu ɛti wohwɛ mu a ɔwɔ ministers no bi te sɛ Kɔbɔdi Sɛnmu a ɔmo school no anyɛ dɛn ankɔ akyire but saafoɔ no na ɛyɛɛ saa adwuma no Enti wode saafoɔ no ka ne ho a, ɛbɛkyerɛ wo sɛ nneɛma a wɔyɛɛ no, ɛnyɛ more of academic o, ɛyɛ pragmatic. Wahu?
The practicals. Ahaa, ɛyɛ, ɛyɛ, wahu, ad, ɔhwɛ na w'ani aden a, na w'atena w'ase. Okay.
Wahu sɛ mekyerɛ no? Na wɔyɛ, na wɔn, wɔkɔ, wɔkɔ, wɔkɔ. Ɔna, ɛna wohwɛ saa ade no a, ɛboa yɛ papa. Oho. Yɛfrɛ no sɛ woanya asase, meba abɛsi dan. Mente sɛ biribi wɔ hɔnom a yɛfrɛ no sɛ engineers anaasɛ architect. Ɛte ɛno ara ne sɛ mekɔduru asase no so na obi twam a mese o, woyɛ masoni anaa? Ɔse ae meyɛ masoni. Mese ɛnneɛ bra.
Ɛna yɛatwe ahoma. Ɛno ara ne sɛ dan sɛ yɛkɔ ara ni. Yɛkɔtɔ cement, yɛkɔ, ɛkɔ, ɛkɔ, nneɛma rekɔ so. Na afei akyire mebɛtee sɛ o, engineers bi wɔ hɔnom, wɔn na wɔwɔ nimdeɛ wɔ adansie mu. ne architect ne nneɛma, enti yɛnkɔfrɛ wɔn mmra na wɔmmɛbɛyɛ yɛn adwuma no, wɔmmɛbɛtoa yɛn adwuma no so, ebia nea Masonfoɔ ayɛ yi koraa mpo no, na wɔanyɛ no yie. Na ampa, malay Masonfoɔ no nyinaa off, na mekɔfa engineers baeɛ a, mesua sika kɔ site a, mɛkɔ mehu adwuma. Sika ara na ɛrekɔ, menhu hwee, ahokyere ara na ɛreba. Ɛdɛn na ɛkyerɛ sɛ still a you still hold on to engineers no? Ɛyɛ sɛ wopam wɔn na kɔfa Masonfoɔ no mmra. As simple as that. Daddy, eh, me kan biribi wɔ wo article no mu, eh, Post Lessons and eh, the Big Blow. Wo kaa biribi te sɛ, Most Ghanaians have regretted independence. Yeah. Na yɛ celebrate independence, yɛ eh, eh, 6 March aba, ɛwɔ sɛ yɛ di yɛn di yeah. because of eh, admi, eh, admiration a yɛwɔ ma eh, ɔsagyefo Dr. Kwame Nkrumah nti na yɛ di independent. Yeah.
Nea nea nea me pa kyerɛ ne sɛ we are almost regretting but yɛn regret yie Yɛn okay huh yɛsɛ yɛnam ɛti kwan no so. yeah ɛti ɛɛ ɔsaagyefo ne nneɛma no a ɔyɛɛ no ɛna ɛma yɛ ɛyi anidaso sɛ yɛbɛtumi ayɛ Okay. because yɛpam abrɛfo no yɛtumi yɛɛ saa ade no sɛ anka yɛpam abrɛfo na wɔn nso baeɛ na wɔn ammɛyɛ hwee ɛna wɔn a wɔde didi soɔ no nso nnya hwee a ɛneɛ saa bere deɛ ɛsɛ yɛ yɛn kɔ pa wɔn kyɛw na wɔn nsa mmra abɛdi yɛ so because na yɛn sɛ yɛntumi nyɛ no but Dwumadi a wɔdiiɛ no yɛ First Republic no te sɛ sɛdeɛ meka first no, ɛno na ɛyɛ n'anidaso. But wohu sɛ yɛ big bro no ankasa ankasa no, ɛyɛ a na amanfoɔ hu no sɛ kuu no a, 66 kuu no a wɔyɛ tia Kwame Nkrumah no na ɛyɛ big bro no. Daabi. Ɔno pave way no to big bro no. Yɛ big bro no ankasa ankasa no yɛ time a eh eh yɛ papa ayi um eh Army officer yi eh, kotoka mo ɛyɛ akuo no, General Ankra ɛna ɔmo kɔ faa no na ɔyɛ ɔkyeɛ biribiaa, ɔmo yɛɛ saa ade no nyina wieɛ no, ɔmo ma, ɔmo handle eh, ɔmo handle power ɛna ɔmo too aba, ɔmo too aba wieɛ no eh, Progress Party ɛwiniiɛ, ɛyɛ eh, yɛ papa Busia ɛna ɛdaa anim, na yɛ papa Busia mo baeɛ no, Saa time no na eh, sɛ wobɛkae a na yɛka biribi sɛ Ghana Guinea Mali. Ɔhu sɛ dɛn? Na ɛkuma ɛkuma ɛstarte ka Africa ayɛ dɛn? Ɛɛbo. Ɛto wo hwɛ ma time a ɛkuma ɛfiri eh, Hanoi ɛɛba no a ɔbɛtee asɛm no wɔ China. China foɔ na ɛboro alarm no kyerɛ no sɛ oh wɔn asezi power nti monkɔ biom no. Ɔba no ɔkɔɔ Guinea. Wɔn sɛ no, na saa bere na cohesion no ankasa no ɛwɔ hɔ dada a ɔ ɔ starte ɛkeka ɛbubu. Wɔn sɛ mekyɛ no. Ɛnti na Africa starte ka bubu. Ɛnti yɛ papa Edward Akuffo Addo ɛne Busia wɔn baayɛ no, na ɔ ɔpanyin Busia ɛɛ nea ɛto aba yi no na ɔbɛyɛ prime minister. Wamma wamma ammɛyɛ president. Huh ɛna ɔkɔfaa ceremonial president ɛyɛ yɛ papa Edward Akuffo Addo ɛna ɔmo vaeɛ ɛna ɔmo de saa Alliance Compliance Order no ɛbaeɛ ɛti yɛ pamo Africafoɔ no nyinaa ɛna wo ka no fɛ sɛ mokɔ mokɔ no ɔno na ɛyɛ the big blow a ɛhiti Ghana ɛna ɛnyɛ Ghana nko ara ɛhiti the whole of Africa because yɛfa sɛ saa time na Ghana wo na wo di anim a wo yɛ sɛ wo boa Africa no nyinaa no. And then all of a sudden no, Africa mmaa a ɛwɔ wo kurom no, wopam wɔn. Ɛnti moral right bɛn na wowɔ sɛ wobɛtumi aboa wɔn ano bio? I don't know sɛ deɛ meka no wote me aseɛ. Aah daddy asɛ mayɛ wei kakra na kyerɛ sɛ ɛni kwan sɛ immigrants no a na wɔn wɔ kurom ha no anka yɛma wɔn san kɔ wɔn akyi. Dabi, dabi, wohu sɛ saa de no na yɛ mixe, wohu, ɛba trade mu a, ɛyɛ a na woyɛ Ghanafoɔ complaini bebree, ɛna ahɔhoɔ abɛgye yɛ adwa, ahɔhoɔ abɛgye yɛ adwa. Sɛ nansa mu Nigeriafoɔ yɛ se wɔn regye yɛ market yɛ. Dabi, wohu, yɛ wɔ biribi a yɛka wɔ football mu, wɔn se the best way to defend is to attack, Wohu sɛ mekyerɛ no? Enti memmɔ wobɔ ayi ɛ yɛfa no sɛ Ghana businessmen no wɔyɛ sɛ yɛfa no sɛ wɔyɛ ebia one million. Wɔn a consumers a wɔkɔ akɔtɔ ade no wɔn dɔɔso sen wɔn. Wohu sɛ mekyerɛ no? Ɛte sɛ wobɛpam ahɔhoɔ no akɔ na afei adeɛ a ɛyɛ two cedi wɔbɛkɔ market na afei akɔ akɔdu ten cedi na nea woyɛɛ no woboa ɔman no anaasɛ woadeɛ ɔman no awu. Wohu? Enti ɛsɛ sɛ wo resource wo businessmen no Na sɛ yɛ yɛka no wɔ wiase sɛ sɛ Ghana business men ɛduru China a na China foɔ nyinaa yɛ dɛ ɛho ɔmo ho popo because na ɔmo nim adwadie mu ɔn sɛ nkyɛ no ɛne kwan sɛ wo prevent China sɛ mo ɔmo mma wo ma ɔmo mmra na mmom mmra no a ɛwɔ hɔ no ɔmo di so wei mo sua biribi firi wei mo hɔ na wei mo nso sua biribi firi wei mo hɔ na wa wa resource wo wo business men no a ɔmo nyɛ local champion nko ara wɔn wɔn kɔ duru ɛyi ɛɛ ne Africa countries te sɛ ebi a wɔn kɔ duru South Africa ɛsɛ South Africa foɔ ho sɛ ii Ghana foɔ a wɔn aba yi deɛ yanyere yɛn ho a Na daddy ma me asɛm fa bɛto yɛn.
bɛntwam. Yɛde ba yɛ seeseɛ yi mu a, yɛhu yɛ yɛ kɔ news mu ne adeɛ yɛ yɛhu sɛ na yɛne yɛ dwa yɛ maame mo a wɔn wɔ wɔn kɔla ne adeɛ wɔn ne Nigeriafoɔ ɛko especially yɛ mmarima yɛ wɔn phones ne accessories ne adeɛ

ebia no interest rate no ɛwɔ fam ɛti ɔtɔ no saa cheap price no koraa no ɔmbɔ ka wohu baabi a problem no wɔ no o but wo no woapagya interest wo interest rate no ɛna wo Ghana ha foɔ no a ɔmo yɛ business no ɔmo ɔmo ntumi nkɔ Nigeria nkɔbɔ bosea no bi wɔ hɔ ɛti wo na wowɔ aban no na wodi wo ma foɔ no wu awu ɔho.
ɔman a ɔte so that time na ɛbɛsi no. Yea, sesei ano Ghana ha a yɛte yi, interest rate no wɔ soro. Ɛnti nipa no kɔ bɔ bosea no a, ɔntumi bɛtɔ ade no cheap ma ɛmmoa. Ɔtɔ no cheap a, ɔbɛyɛ dɛn na watua? Oh, okay. Wahu? Ɛnti ɛyɛ sɛ ɛɛ Ghana aban ɛna ɛyɛ sɛ wote nneɛma so ma wo mmafoɔ no na fa wɔn fa training mu. Wahu sɛ nkyɛ no? Ɛnti Ghanafoɔ ɛɛ China Ghana ɛɛ Nigeriafoɔ no ankasa a wɔtu kwan firi Nigeria ba ha ba Highdan no, Ɔhwɛ sɛnea Ghanafoɔ no wɔn nneɛma no rekɔ fam no a, ɔno ankasa na ɔbɛpaake ne nneɛma akɔ. Wompamo no. But wobɛ make sure sɛ mmara bi a ɛwɔ hɔ biara no, Ghanafoɔ no redi so, Nigeriafoɔ nso redi so. Ɛnyɛ sɛ wokɔ akɔbom de ama wo mafoɔ no na woamia mu de ama ahɔhoɔ. Daabi. Ma obiara ndi so pɛpɛɛpɛ. But resource wɔ mo ma mu ɔmo kɔ bɔ bosea a access to loan no ɛnyɛ so flexible ɛnyɛ gye sɛ ɔta ne gyapadeɛ de kɔ se awowa ɛɛ ɛnyɛ flexible na interest rate no nso ɛnkɔ fɛm ɛna moreover yɛ yɛ ba adwade mu a neɛ Africa ha no neɛ yɛte ara ne sɛ kɔtɔ bɛtɔ daabi ɛsɛ wo boost production wo pɛ sɛ wo di dwa a ɛsɛ production no wo boost no first Ase na dwumadie no ayɛ dɛn akɔ so. Na ɛman mu a production ɛyɛ adwuma deɛ. Daabi yɛne production biara ɛn ɛno ti na meka no sɛsi a nti sɛsi a yɛfa no sɛ wo pamo China foɔ ɛfiri market na ɔkɔ a China bɛ bɛ make sure sɛ nima foɔ na ɔmo ba no ɛsɛ ɔfidi ɔmo ɛti afe ade no a ɔdi ma wo two cedi no a wofi sɛ saa na ɔdi bɛ ma wo nti wa pamo nima foɔ no afe wo bɛ kɔ bio no na wa to so na ɔdi akɔ bɛ sɛ hundred cedis na wa te saa ɛyi no a ɛwɔ so na ɔdi afidi ne nima foɔ. Ɛte wohwɛ a na hwan na wodi n'awu? Wo mmafoɔ no ara na wodi wɔn awu. Wahu? Ɛte one, ɛsɛ sɛ wo boost production. Wahu? Production ɛrekɔ no, na afei wɔn a wɔdi dwa no nso yɛ dɛn? Ɛrekɔ. Na ade baako a ɛyera wɔ Ghana yɛ yɛ yɛ kyerɛ sɛ yɛ yɛ governance mu no yɛ ɛ yɛfa no sɛ biribi a ɛ Amerikafoɔ ka no patent. Wahu sɛnkyerɛ no? Anaasɛ ɛ copyright. Wopɛ sɛ wo boost production a. Saa ade no, ɛne kwan sɛ wɔfa di agorɔ. Ghana ha deɛ, yɛato no agyegyeɛ mu. Ɔ, woyɛ biribi a, ɛyɛ wo intellectual property. Ɛnti ɛsɛ sɛ aban no boa wo na fa bɔ saa ade no ho ban. A, ɛnni kwan sɛ aban gye wo ka kyerɛ wo. Ɔbɛyɛ ama wo A, free. ɛsɛ sɛ aban yɛ no free. Na ɔyɛ no free na ɔbɔ ho ban wie a, ɔno ara pɛ investors a, wɔbɛtumi asɔ wo ase. Na wɔstate sɔ wo ase na sɛ sika firi mu ba a, Ɔhɔ na ba no bɛte nifa so, ɔbɛtaa se o. Ɛna ɛka ne tax no. Ɛhɛn, ɛna ɔbɛtaa se o. But wei deɛ agya wo asawrɛ. Na kakra no a wokɔ akɔpɛ no so a, ne asan aba abɛte wo. Ɛnti ɔmo ko a ɔma fɔɔ no. Ei! Hum! Ɛyɛ asɛm o. Ɛnti mma saa nneɛma wei no a ɛn, ɛn, ɛn,

Ɔse ɛda na ɔmo pam abrɛfo no, Kwame Nkrumah pam abrɛfo no, ɔse ɔsuuyɛ, eh, ɔse ɔsuuyɛ, wahu, na wo ne a ob mame no kasa kɔ akyire a, sooner or soon no wo bɛte ase, wahu, because na ne mam ne nana ɛka abakɔsɛm a ɛda hɔ ansa na abrɛfo no yɛ dɛn ɛbaeɛ, ɛti akɔyɛ sɛ abrɛfo no ɔmo abɛ free ahiafoɔ no, ɔmo a ɔmo ho kyere ɔmo no. wɔaba abɛdi ama wɔn ho atɔ wɔn kakra. Ɛnti wɔnnim saa abakɔsɛm no a akɔba sɛ yɛpaw abɛfo no, ɔse ɔsoeɛ. Na daddy sɛ colonial era yɛn no ara mu na yɛwɔ yi, asɛ deɛ wote baabi na wo papa nso wɔ baabi a yɛsɛne wo sika ɛfisɛ fadidi.

Sesei a deɛ yɛa yɛtua ho ayi nneɛma yɛ ho papers ansa na yɛbɛkɔ a yɛakɔ.
Ah daddy ɛno asɛm ayera kakra. Ɛna me kyɛ sɛ sesei a no nea ɛwɔ mu. Passport asɛm a anaa sɛ.
Eh passport wɔn sɛ wokɔ akɔ yɛ adwuma wɔ hɔ nom no saa na slave slaves no wɔn kɔ yɛ no yɛ tɔ wɔn kɔ yɛ no wɔn kɔ yɛ adwuma wɔ hɔ. Kyerɛ sɛ wɔn de paper akata so. Sesei a no deɛ ɛyɛ wɔn afɔm no new. a moayɛ no fɛfɛɛfɛ but ahokyɛ no ano ɔden koraa mpo sen first deɛ no wahu sɛ mekyerɛ ade wɔ sɛ sɛdeɛ woka no ɛti ɛma independence no a yɛnyɛ no yɛnyɛ no kɛkɛ yɛ celebrate but faso bi a ɛsɛ yɛnya firi mu no yɛnya firi all because nneɛma a ɛsɛ yɛsua yɛ no a kwan a Kwame Nkrumah faa so a wɔde achieve saa nneɛma no a ɛsɛ yɛsua na yɛtumi ka yɛn ho bɔni awie no daabi. Nneɛma bɛn na ɛwɔ sɛ yɛsua? Sɛdeɛ meka asɛm no. Ebia ɛsɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ masonfoɔ no resi dan no na sɛ wɔapam wɔn na wokɔfa architect no de ba, expert no de ba anaasɛ wɔntumi nyɛ hwee a, adɛn na wonkɔfrɛ masonfoɔ no mma bio? Hwɛ, ma menka asɛ abakɔsɛm bi kyerɛ wo, na wokɔ police mu a, na wɔn wɔ policefoɔ bi, Ghana policefoɔ no bi na wɔn wɔn hyɛ nika, in in those days no wɔn wɔn hyɛ nika, na saafoɔ no yɛ wɔn a wɔnkɔ school no, na wonkɔ school koraa wotumi kɔ police. Wɔn bɛta. Wo ɛyi wɔn a wɔkɔ sukuu no bɛhyɛ trousers na wɔn a wɔnkɔ sukuu no wɔhyɛ nika na wɔhyɛ kyɛ bi na eyi wɔ so. Exactly.
Na wonim those days no yɛmma saa nikafoɔ no sɛ wɔn bɛkye wo a no amount of bribe biribi a ɛni hɔ wɔbɛyɛ wɔde wo bɛkɔ. Wɔn a wɔnkɔ sukuu no wɔn wɔka kyerɛ no sɛ wɔn bɛkye wo wɔde wo bɛkɔ. Wohu? Enti ɛbrɛ to sɛ yɛho sɛ. School no ɛho hia but ɛwɔ limit ɛni kwan sɛ yɛfa wura biribiara mu saa. Yɛ papa Rev. Osei Kofi, footballer, ɔse ɔhanke ne ɛyi blaster boot all because DFA hɔ no obiara ka kyerɛ sɛ ne school yɛ wakɔ school akɔduru nfa no a ɔno no ɛba bɛ pere sɛ yɛn tu ɔmo allowance mu ɛna ne bo fuuyɛ ɛna ɔkɔɔyɛ. Ɔn sɛ nkyɛ yɛde biribiara kɔ yɛ sɛ sukuu na sisi a yɛte hɔ yi biribi a atwa yɛn ho hyia no yɛde sa na ɛyɛ yɛ car no koraa ɔkɔ akɔtra mu no yɛde nipa de ne nsa yɛ yɛn ansa na technology bɛyɛ advance yɛ Ɔn sɛ computer bi phone biribi a wo use bia no yɛde sa no adwuma na ɛyɛ Ɛnyɛ book ne paper.
Daddy woakɔyɛ presidential aspirant yi deɛ ma menbisa wo dabiaa sɛ me mese mene wo hyia a mɛbisa daddy yɛma wo akwanya no a ɛɛ 6 March biaa duru a hwan mo ɛna wobɛpɛ sɛ yɛbɛ celebrate wɔn mo ɛna deɛ ntia. Yeah 6 March duru a yɛ celebrate wɔn mo a wɔn pray fahodie no ɛde ma yɛn no yɛntumi nyi baako because wɔn mo a Yɛ yɛ hu ɔmo sɛ ɔmo na ɔmo pere fahodeɛ no ma yɛ no. Ɔmo koraa deɛ sɛ ɔmo te ase na ɔmo nyina ɔmo wu ɔmo natural death. But yɛ wɔ nkorɔfoɔ bi wɔ hɔnom a yɛ hyete ɔmo ku ɔmo ɛwɔ six months no mu struggle in the six months no mu yɛ ku ɔmo. Ɛte ɛsɛ yɛ ka ɔmo nyinaa bom na yɛ celebrate ɔmo. Ɔmo a ɔmo te ase, ɔmo a ɔmo wu yɛ no. But ebia ɔmo a ɔmo wu yɛ no na ɛsɛ yɛ mpɛ kwan soronko bi nyɛ dɛ nfa ma ɔmo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛ yɛ hwɛsodeɛ de ama wɔn afɔ, kwan a wɔfa so ebia wowu wɔ wo man ho a, yɛbɛtumi ayɛ dɛ abɔ wo aba so. But wɔn a wɔte ase nyinaa including the Dixons no nyinaa no, yɛyɛ Independence Day no a, yɛacelebrate wɔn awie. Ɛne kwan sɛ yɛ project bi ɛngya bi. Ɛne sɛ Daddy wo deɛ no four days koraa na yɛgu so reyɛ, yɛgu so recelebrate six March. No, six March just one day sɛ sɛnea wɔyɛ no, but yɛyɛ ɛrekae wɔn a wɔstruggle yɛ a yɛde nyaeɛ no. So as in in a form of yɛbɛyɛ documentary bi? Y ya exactly yɛbɛyɛ documentary bi ɛfa saa yi no ho Ɔmo na sɛnea nsukuuyɛ ne. exactly na sɛnea ɔmo fa so ɔmo de celebrate no yɛfa saa kwan no so a na ebia other stations na ɔmo show so those documentary no ɔmo a ɔmo brɛ yɛ especially ɔmo a ɔmo hwere ɔmo nkwa ɔmo wu yɛ wɔ saa struggle no mu no na yɛ a celebrate ɔmo na nea ɛsɛ yɛhu no sɛ

a akwadaa koraa a yɛwo no nnɛ koraa ɔtumi hu sɛ yɛse Kwame Nkrumah na ɛyɛɛ saa ade wei. Wɔn. Ɛti kwan a wɔfa so wɔde yɛɛ saa ade no, ɛno na ɛsɛ sɛ yɛsua. Ɔntumi nsɔre mfiri awufoɔ mu mma mmɛyɛ Maya bio. Mpanyinfoɔ a ɔne wɔn yɛɛ nyinaa no, bebree wu kɔ. Bebree wɔ hɔnom a yɛatwerɛ wɔn ho documentaries bebree a yɛbɛtumi ahwɛ so na yɛahwɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛde bɛyɛ saa ade no.
Na yɛatoa so de ɔman no. Exactly. Na yɛngyae sɛ kataso yɛ yɛ asɛ yɛ asɛ. Ayɛ sɛ deɛ ɛyɛ sɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛ yɛbɔ n'aba so no ɔnyɛ me busuani deɛ a Ɛneɛ. ɛneɛ daabi ɔho. Daddy wo yɛ aka asɛm o. Ɛyɛ daabi ɛyɛ nokorɛ wohu sɛ yɛyɛ no sɛ obiara pɛ sɛ ne busuani nyɛ dɛn nkɔ but nipa bebree wɔ hɔ nom a wɔn nni try. yɛwɔ Ghanafoɔ bebree wɔ hɔ nom a wɔyɛ tribeless nneɛma bebree nnipa nnipa anim no no o.
Obi wɔ ɔman Ghana mu sisi a. Yɛwɔ Ghana ha bebree nnipa bebree wɔ hɔ nom a wɔn nni tribe biara ɔyɛ Ghanani pure a ɔnyɛ Ivory Coast ni ɔnni tribe biara mu ɛti ɛyɛ a na yɛ pray ɛ tribalism wɔ nneɛma ho a ɛyɛ a na ɛha me nnipa bebree wɔ hɔ a wɔn nyɛ obi wɔ hɔ nom a ɔne ne mame koraa ɛti ɔbɛyɛ dɛ na wahu sɛ he or she is affiliated to. Describe anaasɛ Describe. Gye sɛ ɔno ankasa pɛ biribi na ɔde ne ho ayɛ dɛn? Akɔ akɔtɔ. Bebree wɔ hɔnom a slave ahwete wɔn. Wonim sɛ yɛka slave a, ɛyɛ a yɛn adwene yɛ sɛ Ghanafoɔ a yɛakɔ akɔtɔ wɔn wɔ aburokyire o. Ɛɛ sɛ yɛ yɛn nyɛ no yɛhu sɛ wɔn na yɛ a yɛde ayi gugu wɔn nsa na. Ghanafoɔ ankasa tɔn wɔn yɔnko Ghanafoɔ wɔ Ghana ha. Wahu? Slave trade no deɛ nnipa bebree nim sɛ before ansa na abrɔfoɔ no bɛba no koraa no, na bibini tɔn nnipa. Batalio na bibini tɔn nipa oh ɛti ɔmo a yɛ tɔn ɔmo ma abrɛfo no koraa no kyerɛ sɛ nyankopɔn koraa na ɛyɛ dɛn ɛdi ɔmo afifiri na ɛdi ɔmo kɔ yɛ because bibini bɛ tɔn wo a it's either sɛ ɔdi wo kɔ akɔ yɛ rituals just recently ɛmi sɛ ate kan fm na ɔmo ka similar thing ɛna mi yɛ nhwɛ mu nea mi kɔ hu yɛ no exact saa pɛpɛ na papa no ka wɔ ɛyi no so those days no yɛ ma nipa no concoction oh ɛti na wo werɛ fi wo ho Mm oh ɛnti na moadane mo gyimi gyimi. Na ɛsɛ yɛn kɔ na ɔkɔ. Ɛna ade baako a nipa bebree nim ne sɛ nipa bebree wɔ hɔ nom a eh abrɛfo yɛfrɛ no sɛ abrɛfo no sei no ɔmo bɛtɔɔɛ ɛna ɔmo de kɔɔɛ but bibifoɔ no a ɔmo yɛ slave masters no bebree antɔ oo saa bere no kwaeɛ ne ɛyi wild anim ɛyi wild life no ɛwɔ hɔ te sɛ gyataa ne nneɛma no ɛti bebree wɔ hɔ nom a ɔlay ambush na ɔmo akyekye nkwadaa. na makɔ akɔtɔ. Yɛkyi nnipa no ba fam.
Still, suban no wɔ hɔnom still koraa no sɛ nnipa yera. Wahu? Nti na wɔfa saa kwan no so kyi nnipa no kɔtɔ. Na wo a worekyi nnipa no akɔ akɔtɔ no deɛ wonhu bɔne a wayɛ. Na nnipa, nnipa a ɔde ne sika bɛtɔeɛ ma wode kɔyɛ adwuma ma no, ɔno na wobrɛ mu no. Daddy ne aborɔfo. Wahu? Ahaa.
Nti yɛn na yɛ, ɛsɛ sɛ yɛsua biribi. Wahu? Yɛn ankasa na yɛma ho kwan na saa ade no yɛ dɛ? Ɛto yɛn. Wahu? Ɛte yɛ ɛsɛ sɛ yɛsua biribi firi mu, na yɛhu nnipa kwan a ɛho hia, nnipa, yɛyi wɔn mampanin a ɛsɛ sɛ wo sɛ wobɔ nnipa no nyinaa yɛ dɛ? Ho ban. Ɛte sɛ nnipa baako wu a, ɛsɛ sɛ wohu sɛ ebia na wo na woanyɛ w'adwuma yie, anaasɛ nea ɛnam ne so a saa nnipa no wuiɛ no, ɛsɛ sɛ mokɔ. na mo ne nnipa no yɛ dɛ, ɛ, ɛkɔ dwudwam, na mohu nea enti a nnipa no wuwuiɛ. Hmm. Yɛ, yɛda ase. Yɛbɔ abasobɔdeɛ a na yɛde ama deɛ ɛfata no. Yɛda ase. Abusuafoɔ, wɔ ankasa w'aso mu a, sɛ wotee bi, nsɛm bebree wɔ hɔ a, yɛn a afei na yɛreba no, Ɛwɔ sɛ yɛhu, ɛwɔ sɛ yɛsua. Da biara meka sɛ politics is not only about election but it rates on all policies of life. Ɛno nti na Efiada biara me ne amanyɔfoɔ tena ase na me ne wɔn adi nkɔmmɔ. Yɛhu wɔn wie a na afei wɔde yɛn awura mu. Amanyɔsɛm no ankasa no nsɛm wɔ mu. Ɛno na Efiada biara me ne amanyɔfoɔ tena ase a me ne wɔn di nkɔmmɔ. Yɛn nyinaa yɛtee deɛ Daddy kaeɛ Independence, Post Lessons ne The Big Blow no nyinaa wɔde ama yɛ. Dade kyerɛ sɛ ɛduru six March no a, wɔn a abasobɔdeɛ no fata wɔn no na yɛmfa ma wɔn. Wɔn a during the independence no wɔn yɛka no sɛn wɔn a wɔn pere wuiɛ, wɔn struggle no mu ebi wuiɛ, ebinom a wɔn, ebinom koraa gu so te ase a wɔayɛ mpanimfoɔ by this time a yɛn a yɛreba yi koraa kyerɛ sɛ yɛnnim mpo sɛ wohyia no mpo, Nyame yɛ adom na sɛ wotumi hyia no a, wontumi nka sɛ me maame a ɔrekɔ yi anaa me papa, me nana a ɔrekɔ yi na ɔka ho na independence yi yɛgyeeɛ. Daddy kyerɛ sɛ wɔn a yɛde wɔn anim agu yɛn sika yi so, ebi wɔ ha a anka mede kyerɛ wo, wɔn a wɔn anim gu sika no so no, ɛnyɛ wɔn nko ara na wɔboa maa yɛgyee independence no. Enti deɛ abasobɔdeɛ no fata no no, yɛrebɔ a, na yɛde obiara ka ho bi. Ma ɛnyɛ me de m'abusua nka ho nti, me m'abusua, mede ma m'abusua nko ara. Oh, wei mu ɛdeɛn ara na wɔyɛ ɛnnɛ, yɛnfɔgɛte wɔn. Aha, wobɔ a, na woabɔ. Moayɛ adeɛ saa, ɛnyi ebinom mfiri mu na ɛmfa ebi nka ho. Abusuafoɔ aha na me de mo bɛsi, me din ne Afia Politician. Me srɛ wo, mɛ pa wo kyɛw, please subscribe to our YouTube channel at The Politician TV ɛwɔ YouTube. Na me srɛ wo, wo subscribe wie a na wa like na wa share sɛ ɛbɛyɛ a eh, wo nnamfofoɔ nso bɛtumi anya bi ahwɛ. Na yɛde video no to mu sɛ kim na yama wo notification ahe. Kpekpe! Na kyerɛ sɛ wahu sɛ, ahaa, afie a aba no no, ɛwɔ sɛ mehwɛ deɛ amannefoɔ reka. Meda ase sɛ da biara wogye berɛ na wohwɛ me. Nyame yɛ adom a, da sɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia bio. Makra wo.